Arwaki kendo kawuono adwaro nwa puonjre wach kawuok e eh, Luka abich matindo achiel nyaka abiriyo. Ang'o ma Nyasaye timo kodwaro seche moluongi? Ka Nyasaye dwaro dhano, ka Nyasaye luongo ng'ano modwaro notine, en ang'o ma nyiso ni Nyasaye luongi? en ang'o manyiso nyasaye luongi kendo dwaro mondo iti seche ma nyasaye dwari seche ma yesu kristo dwari en ang'o ma otimoga kata ang'o ma timore e ngimani kawuono wadwaro somo sigana moro kata hono moro mane yesu kristo timo okabisome te adwaro mana somo eh, gikone kanyo asomo luka abich uh, wes abich nyaka abiriyo muma wacho to simon nodwoke niya ruoth nende watiyo matek otieno tulu to ne ok wamako gimoro to ka in ema iwacho kamano to abiro, ch abiro chiko tonde Eka ne gibolo tonde mi gimako rech mang'eny ma koro tonde nene dwaro mana yiech. Kane Simon oneno kamano, ne nogoyo chonge piny e, nogo chonge piny e Yesu, nyim Yesu. Nowachone niya, yie iweya Ruoth nikech an ng'at ma jaricho. Gik adek mage ma ka Nyasaye dwa manyo ng'ato seche ma Nyasaye manyo ng'ato? Ere gik ma Nyasaye timo? Mokwongo ka Nyasaye manyo ng'ato kaka wasomono, oelore ni ng'ano, ofwenyore ni ng'ano, onyiso tekone ni ng'ano, tekone en teko mang'ongo, onyiso teko mang'ongo ni ng'ano. Petro gi osiepene ne gitiyo otieno tulu to ok ne giyudo gin moro. Yesu nobiro monyisogi ni diruru tol maru kacha. En ok en janam, en en kapenta to ong'eyo tich moro amora nikech en piny nie lwete piny notwe gi lwete rech te nie lwete gimoro amora nie lwete onge gima tame gang ka nyasaye dwari ka nyasaye dwari to obiro elore obiro elore ni wach ne nigi teko mane omiyo pau mm, petro nowacho ka iwacho to abiro timo nikech wachne nikod teko nene giwuoro nikech yorene gin yore ma iwuoro nikech kata gogo kani ne giketo tonde ne giketo tonde kama ne ne ginap gi, gi, namno ne nam ma ne ging'eyo ne giketo tonde to yore ne gin yore mabeyo mano emomiyo seche ma nyasaye dwaro ng'ato seche ma yesu kristo dwaro ng'ato nyako oelore gi tekre obiro kod tekre ke- tekone kendo oelo tekone e ngimani Inyalo neno ka gik moko kineno gik matimore e ngimani tiwacho ni ma to Nyasaye ema tiyo koda. Ma to Nyasaye motimo. Ma ok anyal timo. Mae en bad Jehova Nyasaye. Seche ma Nyasaye dwaro ng'ato, Jehova Nyasaye elore kendo oelo teko ne ngimani. Mar ariyo, seche ma Nyasaye dwaro ng'ato, uh, seche ma Nyasaye dwaro ng'ato, odwaro odwaro ng'ano molal. odwaro ng'ano molal oelo ne richone mineno ka petro ka noneno kamano to petro nowacho akuoma amachiegni koda weri koda nikech an ok ng'ama long'o petro ne noywak matut kendo noywak abuta nikech an jaricho seche ma nyasaye oelore ni ng'ato ichako neno ni an ok awinjora an ok along'o nitie jogo ma nyasaye elorenegi to bang'e giwacho ni gin joma beyo aa seche ma jehova nyasaye oeloreni nyaka ineni richoni ineno richoni ineno ni ok iwinjori mano emomiyo kisomo zaburi prabiriyo gadek ibiro yudo ka ng'ama nondiko zaburino uh, asaf wacho ni achal achal kaka achal achal chala kaka le achal kaka guok imbele achal kaka guok achal kaka gima tin imbele nyasaye nikech ineno rich ineno richoni seche paulo kane oromo gi jehova nowacho ah, to in ng'a wach ni an yesu misando seche go ne en ilo nikech seche mi iromo gi jehova nyasaye to Jehova Nyasaye fwenyoni, ofwenyoni richoni. Mano en gik momiyo Petro noywak. Mogik seche ma Nyasaye kofwenyoni richoni, en ema obiro manyo to manyo jomolal. Yesu Kristo nobiro kama gintie, nodhi manyo jogo molal, nene oyierogi. Yesu Kristo oyieri e kind ogende, ogendni mang'eny. Oyieri e kind osiepeni, onyieri e kind jogo duto ma inyalo bedo ni gin wateni bang'e to oluongi ni tichne mondo iti e tich ma very special jehova nyasaye ema luongo ji en ma oyieri nowacho ni nowacho ni petro koro in ok ibi nawo rech ibiro nawo ji ibiro bedo ng'ano ma janawo ji ibiro bedo janabi yesu kristo ema koluongo ji oluongo jomoko bedo jonabi oluongo jomoko bedo jokwath obedo jomoko bedo joyalo oluongo jomoko bedo jopuonj jomoko bedo administrators jomoko oluongo bedo obedo jogo makonyo ikonyo eh, kweth kata oganda mar yesu kristo nikech jehova nyasaye bedo kodi e kinde ka kinde nyasaye ka dwaro to odwaro jogo molal Omiyo Petro nowacho giweyo gik moko duto mondo giluw Jehova Nyasaye, mondo giluw Yesu Kristo. Jehova Nyasaye ka dwaro ng'ama olal nyaka ofweny ni richoni, kodwaro ng'ama olal nyaka ineno ok iwinjori e nyime, kodwaro ng'ama olal nyaka ineno ok iromo e nyime, kodwaro ng'ama olal to ing'eyo ni oyieri kendo oyieri oyieri in iwuon.